vha fhasi vha ri nyimele ya hayani a i ngo dzula zwavhuḓi nṋe thi tsha ṱoḓa u swikelela miloro yanga vho mbo ḓi swikelela he vha lwesa nga maanḓa uri vha kone u swika hafha hune vha vha hone ra amba nga south african institute of physics committee ine ya shumana na renewable energy eh, kha muvhuso wa lushaka dzina ḽavho ḽi vha ḽi hone a si izwo fhedzi vha dovha vha vha co-director wa african research universities alliance center of excellence hune mthetshelesi wa phalaphala fm ri vha ri tshi khou tou vha vhona ngauri ndi muvenḓa wa fhano hayani nda nga ri vho professor mampheli hu khou ḓa mini muhumbuloni wavho ndi vhene vha vhe ra ḓigeḓa navho kha ḓuvha ḽa ṋamusi vho prof ndi khou vha ṱanganedza kha bege ya mishumo ya ro ḓigeḓa madekwana avhuḓi muhashi na vhathetshelesi vha phalaphala fm vhone vha tshi tama vha tshipiḓa tsha ino vhege ya mishumo kha vha ye kha facebook kana vha ye kha youtube vha ṱoḓe phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe kana mthetshelesi wa phalaphala fm arali vha tshi tama u tou vhusa mbudziso hanefho kha dzi comment dzavho kha vha tsele fhasi vha lavhelese vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo prof ndi khou ḓi rumele murahu musi vha tshi kha ḓi aluwa hu ḓa mini muhumbuloni wo arali nda nga tou ri kha vha ri vulele tshifanyiso tsha musi vha tshi khou aluwa vha muṱuku um u lisa dzikholomo u lisa dzimbudzi henengei um muvhunduni wa tshivhulana ri tshi khou ḓi aluwa kha ḽa tshimbupfe um u tamba dzibola zwezwi ri tshi ri ri midavhini um ri tshi khou ḓi tamba dzibola dzimbudzi dzi tshi khou dzhena mavheleni ri tshi pandamedziwa nga vhane vha mavhele
namusi ri tshi humela murahu vha tshi khou lavhelesa tshivhulana vha vha tshi vha vhona ungari hu nga bva muthu ono tonga vhone um na luthihi ngauri um ro ḓi aluwa hayani zwi tshi nga zwi a konḓanyana um vhabebi vha vha sa tu vha vhathu vho dzhenaho zwikolo fhedzi vho vha vha tshi ri ṱuṱuwedza nga maanḓa kha mafhungo a zwikolo um vha vha sa tu vha vhathu vhane vha vha na mishumo ine ya tou pfhi kheyo eh, ndi kha ḓi tou humbula mukala vho vho vha na thaidzo ya yo vha na, na, na malwadze enea dzi epilepsy vha fhedzisela vha tshi khou litsha mishumo kale nengei makhuwani vha fhedzisela vha tshi vho vhuya hayani ra ḓi tou aluwa nga dzi nga dzi grant dzenedzi kana mindende ine ye vhakala vha vha tshi khou wana na vhakegulu vha tshi khou ḓi palapala fhano na fhaḽa zwi tshi khou konḓa nga maanḓa fhedzi ha ḓi tou thusa vho zwezwi ri tshi vho ya phanḓa i um eh, zwezwi ho no vha na dzi nsfas hezwiḽa kale ra tshi dzi vhidza dzi tefsa eh, ri tshi khou dzhena henengei eh, yunivesithi ya venḓa phuraimari ya tshivhulana musi vha tshi khou aluwa vhathu vhanzhi vha sumbedza uri haya vha vha tshi ḓi zwi vhona zwa uri hafha fhethu hu ḓo vha na something hafha fhethu vha vha ṅwana ḓi henefho vha vha phuraimari nahone tshikolo tsho vha tshi nga nḓila ḓi vha vha tshi tshi funa nga maanḓa Eh, ndo vha muthu we nda vha ndi tshi funa nga maanḓa tshikolo Eh, ndi tshi ya nda ndi sa lovi tshikolo nahone ho vha hu si na na uri muthu anga lova Eh, ngori vha- vha- vha- vha- vhakalana vhakegulu hezwiḽa kale vha vha tshi funa nga maanḓa tshikolo vha tshi dzula vha tshi amba uri uri ri bve kha nyimele ine ra vha khayo eh, ndi mafhungo ori ti hu tea uri hu iwe tshikoloni eh, primary ndi zwa vhukuma nda ndi tshi ḓivha muthu we nda vha ndi tshi ḓivha ndi tshi vhaliwa kha vhenevha vha top five eh, nda ndi tshi funa nga maanḓa eh, physics u tou bva musi ndi ndi primary zwe zwa dzi science hezwi a zwo ngo thoma zwino zwo thoma murahu nga maanḓa eh, ra ri tshi ḓi ita ri tshi ḓi lugisa na dzi radio na vhakala henengei hayani eh, na zwithu zwa engineering zwi tshi vho ḓa kha, kha mafhungo o lugisa dzigoloi na mini na zwoṱhe ra ri tshi ḓivha ri ri tshi khou ḓidzhenelela kha zwithu zwo no nga zwenezwo fhedzi kha zwa tshikolo a nda ndi tshi to tshi funa nga muya na mbi- na mbilu vha khou sumbedza zwa uri mafhungo a saintsi o tutuwo bva hafha vha tshi kha ḓi vha muṱuku nga zwenezwo zwi zwa zwi hone hanefho tsini vho vha vha tshi khou ḓi zwi ita kha muswa ane o lindela hai ndi ḓo zwi vhona musi ndi tshi ya tshikhuwani ndi ḓo zwi vhona musi ndo no swika kha murole wa vhufumi na vhuvhili vha nga ri mini khae i nga ḓivha i si a tuvha zwithu zwa saintsi fhedzi tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a khou tshi ita ya ndi nga to amba uri zwithu zwine muthu a zwi ita a tshi kha ḓivha muṱuku zwi vha zwi tshi khou mu eh, dzudzanya nga iṅwe nḓila uri hezwi a tshi vho aluwa u ḓo ya kha eneyo eh, u ḓo dzhia ḽeneḽo buḓo eh, nṋe zwa zwino ndo no vha fhethu hune ya vha nṱha nga maanḓa mara fhedzi hezwiḽa zwo bva murahu angei zwo pfhi u lugisa dzi radio u lugisa dzigoloi na mini na zwoṱhe zwi kha ḓivha malofhani Eh, na na hayani goloi ya tshinyala i sathu founelelwa vha vha masitizi kana vhenevha vhane vha ye i thoma ya ṱhaṱhuvhiwa ṱhaṱhuvhiwa nyana zwi amba uri hezwi zwithu zwo ḓi to aluwa zwi malofhani muthu u thoma zwezwo a tshi kha ḓivha muṱuku a thoma u ḓisedzela uri eh, ndi buḓo ḽifhio ḽine a nga tea uri a dzhie ḽone eh, ri tshi khou ḓi aluwa ra ri tshi ḓisedza mafhungo uri ri nga kha ḓivha madokotela ri nga kha ḓivha eh, eh, eh, eh, havha vho- vho- vho- vho- vho- vho fhufhisa zwifhufhane vhane ano maḓuvha vha vha vha tshi khou ri fhufhisa mashango oṱhe um ha ḓi tou bala zwi tshi ḓa fhano na fhaḽa zwi tshi vho ḓa kha mafhungo a masheleni mara fhedzi u tou bva ndi kha ḓi vha muṱuku nda ndi ndo vha muthu we a vha a tshi khou sedzela phanḓa uri nga, nga, nga buḓo iḽi ḽa saintsi na thekhinolodzhi ḽine nda ḽi funesa ndi nga fhedzisela ndo ya gai
hafhanoni musi vha kha sekondari vho bva mugoidwa vha ya lwenje sekondari ndi nga vho 1997 ndi mini tsho vha ita uri vha pfuluwe zwikolo E, tshithu tsho ita uri ndi bve mugoiḓwa e, nga, nga tshetshiḽa tshifhinga ho vha hu na mafhungo uri mugoiḓwa tsho vha tshi sa khou ri tshi ya kha murole we nda vha ndi khou ya khawo tsho vha tshi tsha tshi sathu vha na science na physical science eh ha vho ri nṋe ndo vha muthu we nda vha ndi tshi funesa nga maanḓa science na technology ndi nga ḓi tou humbula ndi tshi dzula na vho principal vha tshi mfuna nga maanḓa ngori ndo vha ndi muthu ndi mutshudeni we a vha a tshi thetshelesa a tshi bva phanḓa ndi tshi vha sumbedzisa uri no ndi khou tea uri ndi ye kha tshiṅwe tshikolo tshine tsha tsha vha na mafhungo a science ngori nṋe nda ndi khou anḓana nga maanḓa na mafhungo a science nda fhedzisela ndi tshi khou ya eh, nga zwezwiḽa zwifhinga ra tshi zwi vhidza nga zwe standard eh, eh, u nga ri ndi ḓo ndi ḓo ndi ḓo ḓibvisela khagala uri ndi ndi- ndi- ndi- ndi wa ṅwaha ufhio afho zwino Eh, ri tshi zwi- ri tshi i vhidza standard 8 Eh, nda nda fhedzisela ndi tshi khou ya lu- kha kha tshikolo tsha lwenje ndi tshi ya kha henengei ndi tshi yo thoma standard 8 hanengei kha kha tshikolo tsha lwenje na henengei nda ḓi ya nda swika he nda, nda, nda bvela phanḓa nga maanḓa nga zwi tshi ḓa kha mafhungo o, o kona fhedzi ra ri tshi tou tshimbila lwendo lune lwa lu tshi tou swika dzi kilomita dzine dza swika nna u bva tshivhulana u ya lwenzhe u tou ya fhedzi na ra dovha ra vhuya futhi nga milenzhe eh, hezwi ri tshi vhoya ri tshi vhoya ra fhedzisela ndi tshi vho tou rengeliwa na kubasigila kwe nda vha ndi tshi ya nga tsho nga ko tshikoloni
vho amba mafhungo a a uri ho vha na mafhungo ṱoḓo vha pilot fhano na fhala eh, ndi yone fhedzi he vha ṱoḓo pfha uri vha ṱoḓo vha pilot fhedzi ndi pilot fhedzi he vha ṱoḓo vha yone kana ho vha na maṅwe mabuḓo e vha ḓi pfha uri ndi ṱoḓo a tevhela nga murahu musi vha sathu dzhie tsheo yo uri nṋe ndi muthu wa science na technology um mabuḓo o ḓivha hone um buḓo ḽa ḽa vhudokotela um ndo ḓi ḽi funa nga maanḓa nda fhedzisela ndi tshi khou ita na dzi application dzi tshi khou ya

eh, vha fhedzisela vha tshikho ndi tshi khou wana admission zwo vha zwa ṅwaha wa 1998 hezwo nda fhedzisela ndi tshi khou admitiwa kha tshikolo tsha environmental science u ya havho yunivesithi ya venḓa vha sokou ima ima hanefhaḽa vha dzhiwa vho dzhiwa nga uri mvelelo dzavho dzo vha dzi dzavhuḓi kha vha ṱuṱuwedza matshudeni uri vha zwi ḓivhe uri ngoho ndi ya uri kha tshifhinga tshine ra khou tshila khatsho ni khou tea u tou ri ni vhalese nga maanḓesa uri ni vhe na na dzi results dzavhuḓi dzine na musi ni tshiya ni songo apuḽaya vha ḓi ri hai ḓani ngori vha khou vhona mini nomboro dzaṋu dzo dzula zwavhuḓi ndi zwa vhukuma um dzi yunivesithi futhi ano maḓuvha i eh, hu na muṱaṱisano muhulwane nga maanḓa eh, zwi a konḓa u dzhena dzi yunivesithi nṋe ndo shumesa nga maanḓa dzi yunivesithi ndo, ndo shuma hanefhaḽa yunivesithi ya venḓa sa lecturer nda ṱuwa nda ya nda shuma na, na, na yunivesithi ya stellenbosh nda shuma yunivesithi ya fort hare eh, na zwino ndi kha ḓivha na mishumo ine nda, nda ita nga kha dzi yunivesithi eh, zwi a konḓa nga maanḓa hu na hu na muṱaṱisano muhulwane nga maanḓa eh, arali muthu a songo ṱuwa na vho dzi 70 percent u ya nṱhai eh, zwi a konḓa uri a dzhene eh, ende mabuḓo i eh, hu na mabuḓo avhuḓi musi zwi tshi ḓa kha, kha vhathu vhane vha vhori vho phasa nga nḓila yavhuḓi nṋe nda ndi tshi funa nga maanḓa eh, physics u bva kale Eh, ndi tshi ṅwala eh, kha mulingo wa grade 12 ndo fhedzisela ndo wana 100 percent ya physics ha vha uri eh, nda ndi sa tu anḓana nga maanḓa na chemistry maraga dza mbo ḓitselanyana fhasi nga henengei kha chemistry fhedzi zwine nda nga tou ṱuṱuwedza kha kha havha vhane vha vha tshikoloni zwa zwino vhane vha vha kha dzi grade 12 ndi zwa uri kha u vhaliwe nga maanḓa bugu eh, kha pfunzo hu na vhumatshelo havhuḓi eh, vhathu vho no nga vho rine ra sa vhi ra ḓihumbulele uri ḽiṅwe ḓuvha ndi nga vha ndo dzula hafha ndi tshi khou ndi tshi khou interviewa nga mafhungo a uri ndo, ndo, ndo shuma zwavhuḓi eh, vhutshiloni u bva murahu u ḓo swika hune nda vha hone zwino u sa ṱanganedziwa havho musi vha tshi khou ṱoḓa yo guda medicine na surgeon eh, zwo vha fara nga nḓila ḓe Eh, ndi zwithu zwi songo pfaraho zwavhuḓi na na luthihi eh, nga tshiḽa tshifhinga eh, ri tshi kha ḓivha vhaṱuku habe ho vha hu na mafhungo a o ṱaṱisana na dzikhonani uri eh, nṋe ndi ḓo fhedzisela ndi hafha dzikhonani na vhone vha tshi ḓiri ri ḓo fhedzisela ri nga hafha ri nga hafha eh, musi ndi tshi ṱanganedziwa eh, meduntsha nda ndo takala nga maanḓa eh, na hayani ho vha u takaliwa fhedzi ha vha na mafhungo uri a huna a hu ngo vha na masheleni ori ndi kone u isa phanḓa eh, eh, meduntsha fhedzi eh, hezwo zwithu zwi si zwi si ita uri ndi humele murahu nda fhedzisela ndi khou gidima ndi tshi ya yunivesithi ya venḓa eh, musi ndi tshi ṱanganedzwa yunivesithi ya venḓa nda takala nga maanḓa eh, ndi muthu ane ndi, ndi, ndi, ndi ita hezwiḽa zwine ha pfhi u fanela uri u, u sedzese nga maanḓa hezwi zwine wa vha nazwo nga tshetsho tshifhinga eh, nga hetshiḽa tshifhinga ndo, ndo mbo ḓi sedza zwori zwine nda vha ndi nazwo ho vha u admission ya yunivesithi ya venḓa eh, nda ḓivhudza uri ndi fanela u dzhena afha yunivesithi ya venḓa ndi, ndi shume zwavhuḓi eh, nga tshetsho tshifhinga ndi tshi kha ḓi tou zwi humbula ndi tshi tou dzhena yunivesithi ya venḓa nda ri ndi fanela uri ndi shume kruger national park ngori nda ndi tshi funa nga maanḓa na izwi zwa, zwa dziphukha eh muralo wa fhedzisela u tshi khou bvelela nda fhedzisela mushumo wanga wa tou thoma wo vha henengei kruger national park scientific services ndi tshi khou shuma kha research ndo vha muṅwe wa vhathu vhathu vho tou thoma u dzhena scientific services ya, ya, ya, ya kruger national park
yani afha kha environmental science vha khou gudela hanefha university ya venḓa ndi mini tshee vha tshi funesa khayo eh ra ri tshi guda ri tshi khou funziwa nga vhathu vho no nga vho professor saidi na vho professor omara ojungu uh, eh, vho vha dzi role model havho vhathu uh, eh, ngori nga nḓila ye vha vha tshi ri funza ngayo um zwithu zwihuluhulu zwe nda ndi tshi ḓi zwi funesa nga maanḓa ndi science nga maanḓa u ya phanḓa eh u u ṱalutshedza tshithu tshiṅwe na tshiṅwe nga science eh, na musi ndi nnḓa eh, nda ndi tshi ṱalutshedza zwithu vhunzhi vhunzhi ha zwithu nda ndi tshi zwi ṱalutshedza nga science eh, zwine tshiṅwe tshifhinga zwa zwi tshi swika hune zwa zwa ita uri dzikhonani vha pfe vha sa tu vha eh, right vha tsini nṋe nga nṱhani uri tshiṅwe na tshiṅwe eh, you know tshinoni tshi ḓo fhufha tsha fhira ne nda ṱalutshedza nga dzi velocity uri tshi khou gidima nga luvhilo lungafhani zwo no nga zwenezwo um fhedzi hezwi ndi tshi khou ḓi ita environmental sciences zwo no nga zwenezwo zwa dziphukha nda ndi tshi zwi funa nga maanḓa eh, zwe ra ri tshi funziwa ngori dziphukha dzi manejiwa nga nḓilaḓe dzi dzi game reserve ndi zwithu zwo imaho nga nḓilaḓe nda ndi tshi zwi funa nga maanḓa ndi tshi wana na dzi distinction kha hezwo zwithu eh, zwithu zwo no nga dzi ecology henefho hone ha vha u tshi khou sedziwa mavu uri mavu a vha khou tou itisa nda tshi zwi funa nga maanḓa miri yeneyi nda ndi tshi zwi funa nga maanḓa eh, ndi ngazwo ndo fhedzisela hezwi ndi tshi vho tshintsha mabuḓo ndi tshi vho ya kha dzi physics futhi na dzi engineering eh, nda fhedzisela ndi tshi khou ndi tshi khou isa phanḓa ngo sedza uri Ri nga itisa hani muḓagasi zwi tshi khou bva kha kha dzikhuni eh, ndi ndi hone fhethu hune ra pfhi ndi area of specialization yanga ndi ndi hone ndi lone buḓo langa ḽi hulwanesa kha hezwi zwa zwa mafhungo a, a fulufulu hune ri a kona u dzhia dzikhuni ra ita ngadzo eh, ra dzi dzhenisa kha kha dzi kha dzi reactor ra ita dzi gese ra u bva afho ra kona ita muḓagasi ngazwo ndo fhedzisela ndi tshi khou wana eh, eh, scholarship nga vha Eskom ndi tshi khou ita ndi tshi khou shumana na technology yo no tshimbilana na zwezwo na zwino dzi ḓivha hone dzithekhinolodzhi mashangoni ya seli dzine eh, dza dza vha dzi khou shumisa hezwo zwithu dzine dzo bva kha mafhungo a dzitsedzuluso dzine dze nṋe nda dzi ita
u ḓi wana vha muthu mutsi wo tou thoma u shuma eh, kha huṅwe fhethu u fana na hafha vha- vha vha wamba ngei kruger national park zwo vha ita uri vha ḓipfe vhani ngauri Eh, ndi ḓivha zwakale ndi ndi ḓivha zwakale yavhuḓi nga maanḓa um, zwa zwi songo to leluwa ngori ra ri khou ḓi shuma na vhathu vhane vhaṅwe vha hone vha vha sathu to ṱanganedza zwavhuḓi uri vha nga shuma na vhathu vhatswu um nga maanḓa vhathu vhatshena vhe ra ḓivha wane ningei vhaṅwe vha vhono ḓivha na miṅwaha yo no fhira fumiraru vha henengei vha tshi khou ḓishuma henengei hezwi u tshi vho ḓa mafhungo a muṅwaha a muvhuso wa dzangano ḽa ḽene ḽa african national congress vha tshi vho ri hu khou tea u itiwa dzitshanduko ri tshi vho dzhena eh, zwa, zwa, zwa thoma zwi tshi nga zwi a konḓanyana ngori eh, vhatshena vha vha sa tu ri ṱanganedza nga nḓila yavhuḓi eh, huṅwe zwa tshi konḓa huṅwe vha tshi vho vhona uri eh, ri a- ri a thusa nga maanḓa ngori ndo vha muṅwe wa vhathu vhe ra- vhe ra thusa nga maanḓa zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzitsedzuluso henengei scientific services Eh, ndo fhedzisela ndi khou ita na, na, na tsedzuluso dziṅwe dze dza- dze dza fhedzisela dzi tshi khou ita uri eh, kruger national park na science na, na, na, na, na na, na, na national park ngo, ngo, ngo angaredza sun parks vha kone u, u tshimbidza mafhungo o manager zwithu zwi no nga dzinḓou nga nḓila yavhuḓi zwi tshi khou bva kha uri eh, ndo mbo ḓi eh, eh, expanda kana u, u, u extenda research ye ya vha i tshi khou itiwa kana dziṅwe dzitsedzuluso dze dza dzi tshi khou itiwa henengei eh, nga kha tsedzuluso dzanga i ra fhedzisela hu khou vha na mawanwa avhuḓi nga maanḓa e a sia vha sun parks vha tshi khou kona u, u, u manager zwavhuḓi dzi mafhungo a dzinḓou ngori zwa kale dza dzi tshi a tshi to itiwa hezwiḽa zwine ya pfhi ndi culling dzi tshi to vhulaiwa mara fhedzi nga nṱhani ha tsedzuluso dzanga na dzi na na na, na mawanwa vha fhedzisela vha tshi khou tshintsha dzi tsha to vhulaiwa hu tshi vho dzi tshi vho to u fariwa dza isiwa kha dziṅwe dzi phaka nga u to ralo nga u to ralo ndi nga ri ndo dzula hafha nda ri vhone vha vhaṅwe vhathu vhane vha uri vha khou tshila muloro wavho vho dzhia zwithu zwine vha zwi funa vha khou tshila ngazwo ndi a tenda na u fhufhulwa na musi vha tshi vuwa vha tshi yo shuma ḓuvha na ḓuvha a vha pfunga vha khoya mushumoni ngori vha khou ita zwithu zwine vha zwi funa ndi ngani zwi zwa ndeme uri muthu muṅwe na muṅwe no khou tshila ane a khou thetshelesa no mbekanyamushumo ano khou tou i ṱalela a zwi ḓivhe zwa uri uri kha ndi ite zwithu zwine nda zwi funa ndi songo lavhelesa masheleni ndi songo lavhelesa uri mukene u khou ita zwigede nṋe muṋe ndi ite zwine nda zwi funa ngauri ndi ḓo ḓifheliwa musi ndi tshi khou ita mushumo wanga ḓuvha na ḓuvha um hezwo ndi zwone zwithu zwihulwane nga maanḓa kha nṋe vhutshiloni um ngauri hezwi u tshi ita zwithu zwine wa zwi funa a u wani vhukonḓi khazwo um nṋe ndi muthu ane ndi a shuma nga maanḓa um tshifhinga tshinzhi mushumo wanga u vha u khou ngidimisa na na na ḽifhasi nga nga nga nga vhuphara ngauri ndo no tou vha muḓivhi wa wa wa hezwi zwa zwa zwa muḓagasi na fulufulu ane a ḓivhea shango nga vhuphara ḽifhasi ḽoṱhe um nga nṱhani ha uri hezwi ndi tshi ita mushumo wanga ndi ita ndo ḓifunga eh, nga nṱhani uri ndi ya u funa nga maanḓa eh, ndi kha ḓi tou humbula eh, ndi shuma nga maanḓa eh, zwiṅwe zwa zwithu zwine nda, nda, nda zwi ita ndi, ndi, ndi u eletshedza vhathu vha no nga muphuresidennde wa shango zwi tshi ḓa kha mafhungo a muḓagasi vhathu vha no nga dziminista minista wa, wa, wa, wa science and innovation eh, na minista wa vhene vha, vha, vha, vha energy ndi kha ḓi tou humbula hu na tshifhinga tshine um tshiṅwe tshifhinga hezwi ri tshi khou ita dzi thandela i hu ya pfhi um a zwi ngo tea uri zwi isiwe kha kha kha dzi kha zwithu zwa vhudavhidzani zwi sathu u u vuliwa nga dzi minister kana nga muphuresidennde vhone vhane tshiṅwe tshifhinga ndi ri nda ndi tshi swika hone nda vho sokou foda vha wana ndo no sokou posa hezwiḽa zwithu um kha dzi social media nda vho tou founeliwa nga vhaṅwe vhashumisani vha ri ei Habe hezwo a zwi ngo tea u ya hafho nga nṱhani ha mini o takalesa uri ei ndo, ndo ita zwithu zwavhuḓi e, nga maanḓa zwi tshi ḓa kha, kha, kha u shumisa eh, nḓivho yanga e, u, u tshintsha matshilele a vhathu nga maanḓa maanḓa zwikoloni henefha ri a ita zwithu zwine ra pfi ndi dzi science lab na dzi media lab dzine dza vha dzi tshi khou thusa nga maanḓa kha vhana vhane vha wanala zwikoloni zwine zwa vha uri a zwi tu vha na, na, na zwithu zwoṱhe nga u tou ralo eh, henengei mahayani Eh, ndi, ndi, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa sumbedzisa uri eh, ndi a takalela nga maanḓa mushumo wanga no shuma tshiṅwe tshifhinga ndi a shuma langa ḽi sa tsha ndi sa khou zwi pfa eh, nga nṱhani uri ndi vha ndi tshi khou takalela zwithu zwine nda vha ndi tshi khou zwi ita eh, hu na fhethu hunzhi hune eh, eh, ndo, ndo ḓivha ndi tshi khou vhidziwa upfhi kha ndi ḓe ndi shume ngafha eh, ndi kha ndi kha position ine a thi tsha apply mushumo ndi vho tou vhidziwa uri kha vha ḓe ngafha Eh, ndi tshi bva yunivesithi ya fort hare ndi tshi ya yunivesithi ya, ya, ya stellenbosch ndo ḓi tou vhidziwa upfhi kha vha ḓe ngafha hu na poso ya director ya center ya renewable energy eh, na musi ndi tshi bva enengei eh, vho stellenbosch ndi tshi ḓa nga ngenoni vho sanedi hune ra vha hone nda vha hone zwino ndo ḓi tou vhidziwa vha ri ah, ndi kale ri tshi khou advertise a ri khou wana muthu ane ra vhona uri a nga kona u ita mushumo une ra khou ṱoḓa eh, eh, u tshi itiwa eh, ra nda ḓi u ita zwiḽa zwine zwa pfhi ndi u ṱuṱuwedziwa uri kha ndi apuḽaye ndi tshi apuḽaya ndi tshi vhoya henengei kha dzi interview zwa ḓi tou fhedzisela zwi tshi khou vhonala uri eh, kha shango ḽoṱhe ḽa afrika tshipembe i heyi poso ya head wa energy secretariat eh, ndi poso ine i tea u- i i tea uri i dzhiiwe nga nṋe so so ndi zwithu zwenei zwi vha zwi tshi khou bva kha zwithu zwine ra ri ndi phashini nga tshikhuwa kana u funesa nga maanḓa zwithu zwine wa vha u tshi khou zwi ita um zwa zwino sa zwe nda zwi sumbedzisa um hu na fhethu hune nda tou pfha na nṋe muṋe ndi tshi tou mangala nda ndi spain um vhege mbili dzo fhiraho um ndo ri ndi tshi tou dzhena kha conference um no tou tshimbila u tou bva vothini u yo swika tshiduloni zwo konḓa ngori vhathu vhoṱhe vhe vha vha fhaḽa vha tshi khou ḓivha muṅwe na muṅwe a khou takuwa a tshi khou ndumelisa eh, ṋamusi ndi sathu swika hafha eh, nda ndi khou nda ndi khou hosta vhathu vhane vha vha dzi international eh, vha tshi swika vha vha tshi khou ḓisumbedzisa uri no ra ri khou ḓi vha tevhelela u bva murahu u bva kale eh, ri a zwi ḓivha uri vha bva phanḓa kha mushumo une vha u ita so hezwi zwo ita zwithu nga u tou funa zwi a thusa nga maanḓa eh, musi muthu a tshi musi ndi tshi bva kha kha kha iṅwe poso ndi tshi ya kha iṅwe eh tshifhinga tshinzhi a thi sedzi nga maanḓa masheleni ndi sedza nga maanḓa uri ndi ḓo kona u aluwa na ndi tshi kha a poso zwa zwino eh, ndi khou tshimbidza dzi eh, dzitsedzuluso dzoṱhe dza energy dza afrika tshipembe eh, dza department ya science na innovation eh, a huna tshino itiwa tshi songo pfukha nga ngenoni kha nṋe zwi tshi ḓa kha, kha mafhungo a, a fulufulu eh, a a dzitsedzuluso hedzo Zwi ita uri eh, ndi zwone zwo no ita uri ndi fhedzisele ndi tshi khou kona u ḓivhea na kha ḽifhasi nga u tou ralo fhedzi arali ndo vha ndo sedza mafhungo a masheleni nda ḓo vha ndo ri hai henefha eh, yunivesithi ya stellenbosch vha khou badela zwavhuḓi badi eh, ndi nga dzula henefha fhedzi na vha yunivesithi ya stellenbosch vha ri eh, ri khou u tendela uri u ya ngei mara fhedzi ri kha ḓi ṱoḓa uri u vhe na association na vhoriṋe vha mpha zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi ndi extraordinary professor eh, ndi hafha ndi extraordinary professor ya stellenbosch university ndi tshi khou shuma futhi nga hangenoni kha south african national energy development institute ndi tshi khou thusa kha mafhungo a dzi research nda dovha nda thusesa nga maanḓa kha hayo mafhungo ori shango ḽi songo shumisa muḓagasi um ngo, ngo, ngo sielisana ndo vha na tshanḓa tshihulwane nga maanḓa kha zwithu zwine zwa khou itea zwino vhamba nga mafhungo o vha extraordinary professor a vha ri ṱalutshedza uri afho u vha u khou pfhi ndi title iḓe So kha, kha dzi yunivesithi hu na muthu ane a pfi ndi associate professor eh, zwi tshi khou bva khori o no shuma u swika ngafhi eh, ri tshi khou ho sedziwa zwithu zwo no nga eh, eh, eh dzi publication eh, u supervisor eh, matshudeni eh, u funza uri ono on, una eh, experience tsho gumaho nga ngafhi ha vha na, na muthu ane a pfi ndi, pro, ndi full professor eh, ane u vha a tshi tou vha nṱhanyana ha hoyu wa associate professor eh, ndi vhone vhane ha vhuya pfi full professor zwi vhuprofesa vhu vha vhu tshi nga ho gumanyana hanefho fhedzi hezwi muthu a tshi ṱuwa eh, kha, kha yunivesithi eh, hu na dzi yunivesithi dzine dzi a sedza vha sedza uri o muthu o shuma nga mishumo yawe o ri vhea ngafhi sa yunivesithi arali o ri vhea fhethu havhuḓi vha ya kona u ita hezwiḽa zwine vha ri vha khou mu onara kana vha khou mu livhuwa eh, ngo mu ṋea eh, title heyi ine ya pfhi kha dziṅwe dzi yunivesithi pfhi extraordinary professor ine heiḽa title ndi a kona u i khipha eh, for lwa tshifhinga tshilapfu eh, nda dovha nda ya dovha ya ntendela uri ndi kone u mela kha yunivesithi ndi ise phanḓa no shuma na yunivesithi zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzitsedzuluso ndi hezwo zwithu zwine zwa itea fhedzi hu na tshifhinga tshine arali muthu a tshi khou ṱuwa yunivesithi eh, vha yunivesithi vha tshi sedzulusa vha wana uri ha ngo tou shuma zwavhuḓi navho kana ha ngo tou ha ngo tou vha na, na impact khulwane vha fhedzisela vha tshi khou dzhiela na title yo no pfhi ya professor vha ri hai vhone vha tshi ṱuwa zwino vha vhopfi vho mister a vha tsha pfi professor zwi tshi khou bva khori vho shuma nga nḓilaḓe so nṋe vha tshi to sedza mushumo we nda u ita sa kha stellenbosh university um vho fhedzisela vha tshi khou ri ngori nda ndi tshi khou tshimbidza ndi nṋe we nda vha ndi tshi dzhenisesa ndi khou tshimbidza um programu ya dzitsedzuluso ine ya i na masheleni manzhi um nga maanḓa u fhira dzi professor dzoṱhe dza dza university ya stellenbosh ndi khou amba ndo ṱanganyisa na vhatshena hafho zwino eh, ah, nda dovha nda vha uri ndi nṋe ndo thoma eh, heyi center of excellence ine ya pfi ndi ya african research universities alliance ine ndo i- ndo ri i thoma nda mbo ḓi dovha nda vha director yayo eh, ndo vha director ya dzi center mbili nga tshifhinga tshithihi ndi hafha la stellenbosch university na yone heyo director ya vha uri ya- ya ya heiḽa center ya vha uri na yone ya i tshi khou ḓa na masheleni ayovho Eh, nda dovha nda vho uri nda ndi tshi khou kona uri ndi, ndi, ndi, ndi ise yunivesithi vhathuni nga dzi, nga dzi thandela dze ra vha ri khou dzi ita ra tshi ita dzi thandela dziṅwe dzi tshi itiwa vho limpopo eh, kha, dzi- kha, kha mavundu a no nga vho north west na hoṱhe ri tshi khou ḓi thusa na zwikoloni na, na zwithu zwo imaho nga nga nḓila yo- yo- yeneyo eh, so vho ri vha tshi sedza hezwo zwithu zwoṱhe vha ri no ho muthu ndi muthu ane a vha uri o, o, o, o thusa nga maanḓa zwi tshi ḓa kha research vha tshi sedza dzi, dzi, dzi publication um eh, vha wana uri ndo no publisha dzi article dzo no fhira 100 kana ḓana eh, and then eh, dzi zwithu zwo no pfhi dzi citation hezwiḽa zwine vhathu vha tshi khou ita dzitsedzuluso vha fhedzisela vha tshi khou ṅwala uri u ya nga professor vho mampheli hezwi zwithu zwo ima nga he nḓila zwa zwi tshi khou fhira 3000 eh, zwine a si vhathu vhanzhi vhane vha vha na, na, na profile dzo imaho nga heyo nḓila ri tshi sedza kha mafhungo a a, a, a, a, a dzi yunivesithi vha fhedzisela vha tshi khou ri ho muthu u a tea uri a fhiwe eh, eh, profile he ine ya pfhi ndi extraordinary professor u vha wo no vha nga nṱha ha professor eh, zwine vha vha vha tshi vho tou ri iwe u makona zwoṱhe kha hezwi kha hezwi zwine wa vha u tshi khou shuma ngazwo
ndi kumbula uri vha ri tshimbidze ofisini dze vha tshimbila khadzo na poso dze vha tshimbila khadzo u tou bva eh, haningei vha tshi bva yunivesithi ya venḓa Eh, ndo, ndo lecturer nyana university ya venda eh, for about seven months eh, ndi tshi khou ḓifunza zwithu zwa, zwa, zwa environmental science um, and then nda ṱuwa nda ya nda ya nda shuma kruger national park scientific services eh hune nahone ndo vha muthu wo tou thoma wa- kha, kha, kha group yashu

Uh, u bva hafho nda ṱuwa nda enda nda shuma kha university ya fort he he ndo vha ndi uh, ndi tshi tou pfhi ndi escom research fellow Eh, ndi hafho he nda thoma u ya kha zwithu zwa zwa zwa zwa zwa fulufulu nga maanḓa na miḓagasi he nda ndi tshi khou ita eh, dzitsedzuluso dza dza dza dza dzo ita muḓagasi nga zwithu zwa dzikhuni zwo ṱangana na uri nda ndi tshi khou ita eh, doctoral degree yanga henengei university ya forte ndi tshi ndi tshi wana doctoral degree eh, nda ḓisa phanḓa no shuma university ya fort hare sa, sa, sa senior researcher eh, nda fhedzisela ndi tshi khou wana he zwine vha ri ndi associate professor eh, university ya fort hare zwi tshi khou bva kha mushumo we nda vha ndi tshi khou ita eh, u bva hafho eh, ndi hafho he nda tou fo- nda vho tou founeliwa nga vha stellenbosch university eh, vha mbudza uri vha na poso ya, ya director wa center ya renewable energy ine vha vha vha pfha uri eh, eh, eh, muthu ane a qualifya u i dzhia eh, a nga vha a nṋe eh, ndi hezwi ndi tshi ndi tshi ita application nda ḓi to ya eh, interview na vhone vha ḓi zwi vhona uri hai hoyu muthu ndi ene ane a tea uri a dzhie heyi poso vho mbudza ḓu- nga, nga, nga ḽeḽo ḓuvha ḽa interview uri eh, eh, position ndo i wana eh, vha fhedzisela vha tshi khou ndi tshi khou isiwa na dzi dinani vha khou zama u u amba na nṋe uri ndi, ndi tende u dzhia poso iḽa nda ḓi fhedzisela ndi tshi khou dzhia poso iḽa eh, eh, stellenbosch university ndi afho he nda shuma eh, nda fhedza nga ṅwaha u tevhelaho ndi tshi khou ita heyi centre iṅwe ya ya african research universities alliance ine eh, eh, heyo centre of excellence ya i tshi khou shuma na, na dzi university dzo fhambananaho kha dzhango ḽa afrika eh, nda ndi tshi ya vho ghana ndi tshi ya vho vho kenya eh, no, west africa east africa eh, eh, na, na henefha kha sadec region eh, u bva hafho eh, nda kona u, u, u wana poso ya, ya head wa energy secretariat eh, kha sanedi eh, hune ndi yone hune ndi yone ine eh, eh, ra nda nga tori ndi primary eh, position ine nda, nda, nda khou i fara zwa zwino Eh, ndi dovha nda vho ri eh, sa zwe nda sumbedzisa ndi extraordinary professor eh, stellenbosch university ndi dovha nda vha associate research professor durban university of technology hune nahone ndi vha ndi tshi khou ḓi shuma na matshudeni na vhaṅwe dzi researchers zwo ita zwa dzi zwa dzi tsedzuluso hanengei ndi dovha nda ita zwithu zwine zwa pfhi ndi dzi ndi dzi lecture eh, kana dzipfunzo kha dziṅwe dzi university zwone zwino nda ndi tshi khou ita eh, lecture kha, kha, kha matshudeni vha vets university zwe nga, nga mafhungo enea a energy ro sedza nga maanḓa kha, kha dzi energy policy kana milayo ine ya vha uri i tea uri i tevheleliwe zwi tshi ḓa kha mafhungo a, a, a fulufulu kha, kha shango ḽa afurika tshipembe eh, kha poso ine nda vha nayo zwa zwino ndi ḓi dovha nda vha ndi tshi khou shuma na na vhathu vha vha nonga vhathu vha sa solo hune nahone ndo vha ndo appointiwa sa sa sa advisor kha kha zwithu zwine ra zwi vhidzwa ndi sasol research council eh ndi ndo vha ndi ndi mueletshedzi wa wa company ya sasol zwi tshi ḓa kha mafhungo a a, a zwithu zwa hydrogen eh ndo ḓi to resigna nga nṱhani uri eh kha poso ine ndavha khayo zwino eh, ri vha ri tshi khou tshimbidzana na, na, na, na, na mafhungo a hydrogen kha shango ḽoṱhe nga vhuphara zwo ṱanganyisa na zwine vhathu vha sasolo vha vha tshi khou zwi ita ofisi yanga ndi yone ine ya vha uri ndi yone ine ya vha i khou tshimbidza eh, eh, economy ya hydrogen yoṱhe ri khou amba nga economy ine ya vha uri eh, eh, hu ḓo vha na dzi investment dzine dza eḓana vho 300 billion rands so so project dzoṱhe dzi vha dzi tshi khou coordinatiwa nga ofisi yanga ndi hezwo zwithu zwine nda vha ndi khou zwi shuma

eh, nga nṱhani ha zwezwo zwo uri eh, tshifhinga tshi vha tshi tshi khou konḓa eh, tshiṅwe tshifhinga ndi a shuma eh, u fana na namusi ro ḓi tou shuma nga tshifhinga tsha lantshi zwiḽiwa zwa tou ḓisiwa eh, ndo dzula muṱanganoni ndi- nda ḓi ḽa ndi tshi khou isa phanḓa na miṱangano nga nṱhani ha uri tshifhinga tshi vha tshi tshi khou konḓa nga maanḓa eh, ri a lingedza nga maanḓa uri ri ite tshi hu wanale tshifhinga eh, tsho uri muthu a ita a tshi awela fhedzi zwi a konḓa ngauri tshiṅwe tshifhinga ndi a dzhia live eh, nda vha ndi tshi khou founeliwa u tshi khou pfhi vha khou tea uri vha gidime vha ye kha power station ya escom ngafhi ngafhi nga tshifhingaḓe eh, live ya mbo ḓi vha yo fhela nga tshetsho tshifhinga eh, tshiṅwe tshifhinga vha vha khou founeliwa uri hai hu na hezwi na hezwi zwine zwa vha uri zwi khou vha ṱoḓa eh, sa tsumbo u ya vhidziwa dzi phalamenndeni yenengei uri u yo ṱalutshedza zwiṅwe zwa zwithu zwine ra khou zwi ita eh, zwi tshi ḓa kha dzi energy crisis committee dzine ra vha eh, eh, miraḓo yadzo eh, wa, wa, wa, te, wa kombetshedziwa uri u litshe zwine wa khou ita zwone u gidime u ye phalamenndeni tshiṅwe tshifhinga u ya ri u cape town eh, u tshi u tshi khou tea u vhuya johannesburg hapfi hai vha tshi vha songo vhuya vha songo fhelela johannesburg vha tshi tou swika johannesburg vha ya north west hu na zwigede eh, wa, wa lenda fha o ari thambo wa driver wa ya north west ndi nḓila ine ra shuma ngayo ndo no ḓowela na muvhili wo no ḓowela eh, ndi vuwa nga ḓuvha na ḓuvha ndi vuwa nga 5 o'clock nga matsheloni eh, ḓuvha langa ḽi thoma nga tshetsho tshifhinga nga 5 o'clock nda thoma u sedza mimesedzhi zwoṱhe eh, na vhathu vha midia dziphalaphala fm tshiyo tshifhinga i amvusa nga 5
ndange kha vhorambiana ngange kha vhorambiana ngange eh, nda ḓiya nda ṱalutshedza ngori ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine a ri ngo tea u hana sa sa vhaḓivhi ri tea uri ri ise eh, eh, information vhathuni so arali phalaphala fm ya ri five o'clock dziṅwe dzi radio na dzone dza ri four o'clock muthu u a vuwa nga tshetsho tshifhinga a isa nḓivho vhathuni a dovha a ya eḓela ku fifteen minutes then a vuwa a kona u thoma ḓuvha so tshifhinga tshi a konḓa nga maanḓa eh, zwa zwino tshiṅwe tshifhinga ndi ya ri ndi henengei seli eh, nda vha ndi tshi khou tea uri ndi dzhene kha miṱangano ine ya vha iri i khou itea ngano ngeno afrika tshipembe hezwi zwa zwithu zwine zwa pfhi dzi online meeting zwi a thusa nga maanḓa eh, ano maḓuvha ngori madzuloni uri muthu a to fhufha a ye fhethu kana a to drive a ye fhethu tshiṅwe tshifhinga u ya dzula ndi a thoma ḓuvha ḽanga hayani eh, nda ḓi tou dzula ndi khou ḓi ita miṱangano ndi henengei hayani ya vhuya ya- ya- ya dia vho twalafu henengei nda kona u driver nda ya ofisini nda kona u isa phanḓa na miṱangano miṱangano yanga a i na tshifhinga eh, tshiṅwe tshifhinga miṱangano ya sik- ya thoma nga sigisi ya nga madekwana wa fhe- ya fhela nga twalafu ya nga ma- ya nga matsheloni ndi ndi hezwo zwithu zwine zwa vha zwi tshi khou itea zwi- nga maanḓa maanḓa ngori Hezwi u u muḓivhi nga maanḓa wa zwithu, u vha u tshi khou ṱoḓea fhethu hoṱhe, ende u tea uri u lingedze nga nḓila dzoṱhe uri u wanale hafho fhethu hoṱhe hune wa vha uri u khou ṱoḓea. Khezwo zwithu zwoṱhe zwi vha zwi ṱalutshedza. Thi ngo pfa vha tshi khou amba nga tshifhinga tshavho tsho uri hai nda ita ndi tshi ya na mimoḽoni kana nda ita ndi tshi rwiwa nga muye kana nda tshifhinga tshavho vhone vhaṋe tshifhinga tsha muṱa tshifhinga tshanga tshi a konḓa um tshifhinga tsha muṱa tshi a konḓa ndi a lingedza nga maanḓa uri eh, musi ndi hone nga maanḓa nga, nga, nga dzi weekend henefha eh ri ite ri tshi ye henengei mimoloni na dzi credit card dzi tshiyo dzi tshiyo beniwe henengei mashophoni uri muṱa u kone u takala nyana vho na wone na vhone uri eh, eh, eh, nda ndi hone hayani Eh, so ndi a lingedza nga maanḓa uri tshi, eh, eh, nga maanḓa migivhela na dzi sonda henefha eh, ndi vhe ndi tshi khou eh, ita mafhungo uri ndi vhe ndi tshi khou awela na muṱa naho zwi tshi tshiṅwe tshifhinga zwi tshi konḓa ngori tshiṅwe tshifhinga um vha wana uri ndi vha ndi tshi khou hu mugivhela o ralo hu hone ndi tshi khou vhuya ndi tshi khou bva mashangoni um hu na eh, vhege mbili dzo fhiraho ndi tshi vhuya spain ndo ri ndi tshi swika eh, hafha or thambo ndo to ḓa nda dzula ndo swika nga mugivhela nda dzula onoyo mugivhela nga sonda nda vha ndi tshi khou ṱoḓiwa cape town um nda vhori ndi khou tea uri ndi fhiri um na vha muṱa vhono zwi ḓowela uri ah, zwi mushumo wone wo ima nga heneyo nḓila Eh, mara fhedzi hezwi hu tshi vha na tshifhinga ndi a lingedza nga nḓila dzoṱhe uri eh, tshiṅwe tshifhinga ndi a tou dzima na dzi founu eh, uri ndi songo ndi songo founeliwa fhedzi na vhathu vha midia tshiṅwe tshifhinga vha vha vha tshi khou ḓi founa uri ei eh, prof ri khou vha ṱoḓa ndi moloni hangeini vha ḓa vha khou ṱoḓa uri ndi ndi bvelele kha kha sabc channel four o four zwi amba uri ndi tea uri ndi sie muṱange ndi gidime ndi hayani ndi swike ndi dzule phanḓa ha computer ndi ite uh, interview ya sabc 44 ndi kona u bva hangeini ndi gudime ndi umele eh, eh, eh, kha vha muṱange noni eh, mimoloni zwo no thusa ndi zwa uri fhethu hune ra dzula hone a hu na zwithu zwinzhi hu na fhethu hune u ya kona isa vhana for eh, u ḓimvumvusa hu na fhethu hune u ya mimoloni u tou vha eh, eh, hanefho tsini hune muthu a nga ḓi tou posa tombo ḽa swika
tshiri zwa phalaphala fm ṋamusi ro ḓigeḓa na prof samson mamphieli vhane vha vhori ri tshi ḓa kha mafhungo a miḓagasi vha tou vha makhonya ndi vhone vhane vha tou zwi ḓivha zwoṱhe namusi ri khou tou vha ḓivha khwine na u pfa lwendo lwavho ri khou swikisa hani hafha hune vha vha hone samusi vho amba musi vha tshi thoma uri zwa zwi songo leluwa zwino hafha ndi hone hune na vhone hanefho hune vha khou thetshelesa vhe hone vha ya fanela u guda uri vho zwi konisa hani mbudziso dzavho ndi dza ndeme kha vha ya fhaḽa fhasi kha dzicomment vha rumele mbudziso dzavho ri khou dzi vhona ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vho nanga u thetshelesa tshiṱitshi tsha phalaphala fm ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vha tshi khou shela mulenzhe kha ino mbekanyamushumo ri hone hafhaḽa kha x vha ri wana kha at phalaphala fm ri live hafhaḽa kha youtube na kha facebook ri dovha fho ra vha hone hafhaḽa kha 87 ponani khone 7 point 8 prof vhone vho xelelwa nga mme mubebi vha tshi kha ḓi vha muṱuku nga maanḓesa zwine ndi zwone zwine zwa ita uri vhaṅwe vha vhaswa vha kheluwo vha si tsha ḓiwana vha tshi khou swikelela miloro yavho vhone zwo vha kwama nga nḓila ḓe um hei zwo vha zwithu zwo nkwamaho nga nḓila i si yavhuḓi um ngori um musi havho muthu vha tshi ṱuwa eh, ndo vha ndi tshi khou ṅwala eh, mulingo university wa wa ṅwaha wo fhedzisela uri ndi wane degree yo tou thoma eh, zwa ḓa zwa kwama nga maanḓa na, na, na, na dzimvelele eh, ngori vha vha sa mubebi vha vha muthu we vha vha tshi khou sapota nga maanḓa um, ende ndo vha ndo takalela uri vha vha swike hune vha ḓa vha vhona musi hu tshi vha na mafhungo a dzi graduation dzine dzoṱhe a vho ngo kona u dzi vhona ah, ndi kha ḓi tou humbula musi ndi tshi ṱoḓa u ita onasi eh, iṅwe ya ya dzithero ya i songo nda songo tou i phasa zwavhuḓi nga nṱhani ha hezwo nda fhedzisela ndi tshi vho tou ṱalutshedza eh, malecturer vho professor saidi hanengei university um vha vha vhone vho thusaho ngori vha vha tshi nḓivha u bva murahu uri ho mutshudeni ndi mutshudeni ane u ya kona eh, zwithu zwawe uh, nda fhedzisela ndi tshi khou ya kha ndi tshi khou isiwa kha dini eh, vho profesa omaraho dzhungu eh, vho no ḓirisia na vhone zwino dini vha nthusa uri ndi kone u registera honors eh, fhedzi u ya phanḓa ndi tshi ya kha dzi honors nda kona u phasa zwavhuḓi nda ndi khou phasa nga dzi distinction eh, na musi ndi tshi vho ya kha, kha, kha, kha, kha masters masters yanga ndo ita nga ṅwaha muthihi madzulo na miṅwaha mivhili na yone nda ḓi i phasa nga distinction eh, ngo nga nṱhani ha uri nda ndi muthu ane ndi a kona u fokhasa nga maanḓa kha zwithu fhedzi hezwo zwithu eh, zwo zwo- zwo xelelwa nga mubebi zwo zwo vha zwithu zwe zwa nkwama nga nga nḓila i si yavhuḓi lwa tshifhinga tshilapfu nga maanḓa vha ḓa vha alusiwa nga mukalaha ndi mini zwe vha guda zwone kha mukalaha Hey, kha mukalaha ndo guda zwithu zwinzhi nga maanḓa Eh, mukalaha ndi nga tori partly eh, ndi vhone vho itaho uri ndi funese nga maanḓa mafhungo a dzi science Eh, nga nṱhani ha uri Uh, na musi vha songo to ya eh, vha songo ya tshikoloni mukala vha vha muthu ane vha vha vho shuma nga maanḓa makhuwani eh, vha shuma kha dzikhamphani dzenedzi dzo no nga vho isco eh, na vho transnet he vha vha tshi gudisiwa eh, zwikili zwo lugisa zwithu fhedzi hezwi vha tshi vho vhuya eh, nga nṱhani ha ma- ha- ha- ha- ha- ha biso eh, vha vha vha vho no tou vha handyman wa wa wa, wa muvhunduni wa vhoriṋe vha vha tshi kona u ita zwithu zwa mavothi vha tshi ita vha tshi fhaṱa dzinnḓu vha tshi lugisa dzi zwithu zwo no nga dzi dzi radio vha tshi lugisa na dzigoloi tshiṅwe tshifhinga eh and nṋe nda ndi tsini nga maanḓa navho eh, hayani rari vana va vatanu na muthihi fhedzi nṋe nda ndi tshi tsini nga maanḓa na mukalaha ndi tshi vha fe- ndi tshi vha feiva nga maanḓa eh, zwa ita uri eh, ndi gude nga maanḓa zwithu zwe vha vha vha tshi zwi ita eh, hezwiḽa zwithu na ṋamusi ndi kha ḓi zwi ita ṋamusi ndi profesa zwa zwino ndi kha ḓi sara nga fhasi ya goloi nda i lugisa eh, ndi hayani ndi kha ḓi ita mushumo wanga wa kha pantry eh, muthu a ḓa nda muthola a ḓa a ita tshithu ndi tshi sedza i eh, ndi soko pfa ndi songo ndi sa fushei ndi soko pfa uri no mani ho fanela ndo to tshi ita nga nṋe muṋe eh, nga nṱhani uri ndo ndo aluwa ndi tshi shuma na mukala eh, mishumo minzhi nga maanḓa eh, nga maanḓa eh, zwithu zwi tshi vho ḓa kha zwithu zwo lugisa dzi radio dzi fridge na mini na zwoṱhe eh, zwa vha uri zwo zwo no vha nga maanḓa u ya kha mafhungo a dzi science eh, na dzigoloi dzenedzi zwa ngudisa nga maanḓa eh, eh, eh, mafhungo a saintsi ri tshiya ndi tshi vho ya tshikoloni hezwi ndi tshi vho ṱanganyisa na zwe nda vha ndi tshi vho tou funziwa zwikoloni eh, na zwe nda vha ndi khou gudisiwa nga mukalaha zwa vha zwi zwithu zwine zwa vho ri eh, zwo no ntakuzwa zwa mpe afha hune nda vha hone zwine nda nga tou zwi amba ndi zwa uri eh vhabebi namusi tshiṅwe tshifhinga vha songo dzhena tshikolo iyi vha vha vha vhathu vhane vha vha vha na nḓivho eh, ine vho to i tshila ine heiḽa nḓivho i vha i nḓivho yavhuḓi nga maanḓa kho alusa vhana eh, nga iṅwe nḓila ndi khou ṱoḓa u sumbedzisa kha vhaswa uri eh, vha tea uri vha thetshelese nga maanḓa vhabebi eh, na, na, na mukegulu na musi vha songo ya tshikoloni eh, ashu rine ri tshi aluwa ho vha hu na kumini library eh, mukegulu vha tshi kuvhanganya dzibugu eh, vha vho ḓowelana na mathitshere eh, mathitshere vha tshi vhafha dzibugu tshiṅwe tshifhinga ri tshi vhuya na dzibugu zwikoloni um dza dzi tshi pakiwa kha kuṅwe kuḽaiburari nyana hanefhaḽa hayani um hezwi tshiṅwe tshifhinga u tshi khou borea u tshi bvisa bugu hanefhaḽa wa vha tshi khou ḓivhala um vha vhathu vhane vha tshi funa nga maanḓa um tshikolo ende zwi tshi ḓa kha kha mukegulu ndi vhone vhane vha vha sa ṱoḓi no u pfha um hezwi zwi tshi ḓa kha mafhungo a tshikolo uri u dzule um u tshi u tshi khou hoṱola kana mini vha ḓo gidimisa vha u isa kiḽiniki ha vhuiwa na iwe wa wa isiwa tshikoloni ha pfi u fanela ya tshikoloni ngori wo nwa mushonga
vhone vha tshi khou aluwa no fhumula vho vho fhumula nga maanḓesa Eh, tshifhinga tsha musi vha tshi kha ḓi tou vhidzwa no pfhi simi Mm. vha tshi funesa nga maanḓesa zwa tshikolo kha ri ḓo lavhelesa ṱhuṱhuwedzo ya u funa pfunzo yo bva ngafhi ngauri vho ita no sumbedzisa zwa uri profesa muṅwe o zwi vhona zwo ri hai hafha a vha ngo tshimbila zwavhuḓi mara ngauri vha vha tshi ḓivha uri ha vha mutshudeni ri tshi sedza rekhodo yavho ndi muthu ane a vhori vha khou kona nga maanḓesa eh, kana zwavho zwo dzula zwavhuḓi kana ndi u bva hanefho kha mugagulu ngauri vha vha tshi dzula vha tshi tou kombetshedza muthu uri a ye tshikoloni kana a fune pfunzo ya zwo bva hanefho zwa dovha zwa bva na kha eh, muṱani in general ngori eh, mukegulu vha vha tshi funa nga maanḓa mafhungo a pfunzo eh, mukala na vhone vha vha tshi funa nga maanḓa mafhungo a pfunzo and mukala vha tshi funa nga maanḓa uri gudisa zwithu eh, hashu ra ri tshi ri ya tshi ri tshi ri mugivhela eh, nṋe nda tshi funesa na u tamba na bola eh, ri tshi bva ri tshi ṱoḓa yo tamba bola mukala vha tshi ri no a u yi bolani wani i sa thurwa u vuwa wa thoma wa shuma afha yene eh, ri ḓa ri khou shumisiwa shumisiwa zwishumo shuma henefhaḽa yani hezwiḽa zwithu zwo ri gudisa zwithu zwinzhi nga maanḓa eh, ndi zwa vhukuma nda ndi muthu wa u fhumula nga maanḓa Eh, nda ndi sa suku amba unga zwino zwa zwino vhathu vha mbona kha dzi tv ndi tshi khou amba ndi tshi khou ndi tshi khou ḓisumbedzisa eh, no isa nḓivho vhathuni eh, no funza nda ḓifunza nga maanḓa henefha dzi dzi dzi yunivesithi mara ndo aluwa ndi muthu we nda ndo fhumula tshifhinga tshinzhi ndo fhumula zwe zwa zwi tshi vha zwi tshi khou ringa ṱhohoni wa vho zwithu zwa dzi saintsi nga maanḓa nda ndi tshi funesa nga maanḓa physics eh, sa izwi ndo ḓisumbedzisa musi ndi tshi thoma eh, hezwi ri tshi vho i tshi vhoya kha dzi grade dza nṱhanyana eh, nda ndi tshi funda nga nḓila ineyi tshiṅwe na tshiṅwe eh, nda ndi tshi tshi sedza nga sa nga side ni la physics uri ndi hezwi zwithu zwi tshi khou itea nga nga i nḓila ndi zwi ndi zwi ndi zwi ṱalutshedza nga nḓila ḓe zwi tshi ḓa kha science ndi zwi ṱalutshedza nga nḓila ḓe zwi tshi ḓa kha physics eh, ndi hezwo zwithu zwe zwa vha zwi tshi vha zwi tshi khou ringa eh, muhumbuloni tshifhinga tshinzhi musi ndo, ndo fhumula fhedzi eh, mukegulu vho, vho, vho vha na, na tshipiḓa tshihulwane nga maanḓa zwi tshi ḓa kha mafhungo o funa tshikolo eh, mukala vho vha na tshipiḓa tshihulu nga maanḓa zwi tshi ḓa kha uri gudisa zwithu na vhutshilo in general eh, mukala vhashu eh, vha vha sa anḓani na zwithu zwi songo ḓaho eh, dza dzi tshi vhuya nga maanḓa zwi tshi ḓa afho vha vha tshi kaidzesa nga maanḓa nga vho 2009 ngei ndi hone he ha takuwa thandela iḽa ya y2k kha ri ḓo lavhelesa uri eh, ho vha hu thandela ya mini ho vha hu khou itea mini zwavhuḓi vhuḓi hanefhaḽa fhethu Eh, kha mafhungo a y2k ho vha hu tshi khou sedziwa mafhungo uri musi ri tshi pfugu ri tshi bva kha kha kha kha kha, kha miṅwaha he ya vho 19 mini mini ri tshi ya kha ye ya vho 2000 eh hu na zwithu zwinzhi zwine zwa vhori a zwi tsha ḓo shuma nga nga nga nga nḓila ye zwavha zwo tea zwi tshi ḓo tea u shuma ngayo zwa zwi tshi khou bva zwi khou fana nyana na zwithu zwe zwa itea zwa zwino musi ri tshi vho ḓa kha kha kha ṅwaha wa wa wa 2024 musi dzi mitha dza dza muḓagasi ya ngei mahayani dziṅwe dzi tshi vho tea uri dzi resethiwe na zwithu zwo imaho nga u ralo nga nṱhani ha uri vhunzhi ha zwithu zwa zwi tshi khou zwa zwo zwa zwo itiwa hezwiḽa zwine ya pfhi ndi u programmiwa e, ho shumisiwa dzinomboro dzine dza thoma nga one e, then hu tshi vho ḓa e, ṅwaha une wa vha u khou thoma nga two e, vhunzhi hezwiḽa zwithu nga iṅwe nḓila e, for lack of a better word zwa vha zwo no zwo xedza muhumbulo zwa ita uri hu itiwe mini zwi thome u programmiwa nga vhuswa e, u ya phanḓa ndi hafho hune e, vhunzhi havho rasaintsi vho ḓa he vha vha vha thoma u vha u vha involved kana u thoma u u shumisa ngo zwithu zwine zwa nga zwa zwa IT uri hu programiwe zwithu vhutshilo vhu kone u ya phanḓa zwavhuḓi hu na vhathu vhe vha amba uri eh, zwi ḓo hu ḓo vha vhufhelo ha shango eh, nga nṱhani uri vha vha songo vha sa khou pfhesesa uri eh, from u bva kha kha kha science Eh, ezwi zwithu ri zwi ṱalutshedza nga nḓilaḓe eh, uri ri tshi swika kha ṅwaha wa 2000 ri tshi vho ya phanḓa hu ḓo tea uri hu shanduke mini zwi tshimbile nga nḓilaḓe hmm. wo amba ngavho a zwi konadzi uri sa ambe nga muḓagasi ende na ino mbekanyamishumo nga si vale ri songo amba nga muḓagasi tsho ri swikisaho kha load shedding ndi mi eh, u bva murahu hu na nga ṅwaha wa kha ndi tou thoma nga musi hu sa thuvha na muvhuso hoyu wa democracy eh, kana mu, nga muvhuso wo thomiwo nga, nga president vho nelson mandela eh, hezwiḽa kale eh, vhunzhi ha vhathu vha vha vha si na muḓagasi mahayani na nṋe ndo vha muṅwe wa vhathu vhe ri tshi aluwa tshivhulana ho vha hu si na muḓagasi um muḓagasi we wa vha u hone muṱukuṱuku wa u tshi isiwa kha makhuwa na fhethu hune a dzula hune fhethu hune a dzula makhuwa na henefha eh, mamagani eh, ane a vha uri vhunzhi hao o vha a ma- a vhathu vha makhuwa eh, then hezwi hu tshi vho thoma mushumo muvhuso hoyu wa democracy ha thomiwa program eh, kana thandela ine ya ya vhidzwa upfi ndi ya rural electrification ndi thandela ya nḓisedzo ya muḓagasi kha vhathu vhe vha vha si na muḓagasi u bva kale e, vhane vhunzhi havho ho vha vhu vhathu vhatswu e, vhane vha katela na vhathu vho no nga vha vho riṋe e, hu tshi thomo iḽa thandela i ha vha uri ho vha hu songo ho itiwa thandela yo ya dzi ḽaini dzo isa miḓagasi a hu ngo itiwa thandela yo fhaṱa zwiko zwa muḓagasi zwa fhedzisela hezwi zwi tshiya zwi tshiya eh, nga 2003 ha vha na eh, eh, document ye ya itiwa ine ya vhidziwa upfi ndi white paper on renewable energy ya 2003 heiḽa document ya sumbedzisa uri ri ḓo vha na, na, na, na ṱhahelelo ya muḓagasi arali ha sa fhaṱiwa zwiko zwa muḓagasi zwiswa then vha muvhuso vha thoma eh, eh, program yo fhaṱa zwiko zwa muḓagasi zwine zwiko zwa hone zwo vha midupi eh, na kusile eh, ha vha na dzithaidzo nnzhi nga maanḓa zwi tshi ḓa khou tshimbidza eh, eh, programu yo fhaṱa hezwiḽa zwiko zwa muḓagasi zwa fhedzisela zwi tshi khou vha na, no, no, na dzi delay kana zwi tshi khou lenga u u ḓo ri ḓisedza muḓagasi eh, ha vha na mafhungo a dzi corruption dzo ambiwaho na zwithu zwo imaho nga u tou ralo na na dzi tshelede dzi tshi khou dzi tshi khou dzi tshi dzi dzo- dzi- dzi- u bva kha budget dzi budget dzi tshi vho uh, dzi tshi vho fhira dzi tshelede dze dza vha dzo dzo- ho itiwa dzi mbetshelwa nga muvhuso Eh, and then ha dovha ha vha futhi na mafhungo a uri hezwi zwiko zwa muḓagasi zwa zwa- zwa- zwo ita muḓagasi nga malasha vhunzhi hazwo zwa sa khou lugisiwa nga nḓila yavhuḓi u bva murahu ndi hafho he zwa thoma u tshinyala zwi tshi vho thoma u tshinyala Zwi tshi ṱangana na hezwiṅwe zwe nda zwi amba, zwa sia ri tshi vho vha na muḓagasi muṱuku une wa fhedzisela u sa khou kona u ya kha shango nga vhuphara nga tshifhinga tshithihi. Uri hu kone u tsireledziwa zwiko zwo ita muḓagasi, ndi hafho he vha Eskom vha ita khumbelo kha vha National Energy Regulator hune vha tea u ita hone khumbelo. Yuri, Ri khou humbela uri ri ite ri tshi tsima muḓagasi eh, nga nḓila yo imaho nga uri eh, zwi tshi khou bva kha, kha, kha luṱa lwa thoma lwa vhuvhili lwa vhuraru u ya kha luṱa lwa vhurathi uri ri kone u tsireledza hezwi zwiko zwa, zwa, zwa muḓagasi ndi hafho ho thomaho mafhungo a zwi zwine ra zwi vhidza uri ndi load shedding kana u shumisa muḓagasi nga u tou sielisana Shandudia,
Zwifhinga zwa musi ri tshi khou ya khethoni a ri khou vhona muḓagasi ḓuvha na ḓuvha wa vhono shanduka mi zwo iteaho ndi zwa uri eh, nga kha dzi eh, dzheletsedzo dze eh, ra ḓivha ri tshi khou ḓisa kha vha muvhuso eh, dzo katela dzi ngeletshedzo dze ra vha ri khou dzi kha muphuresidennde eh, na dziminista eh, hu tshi vho ḓa na minista vho ramuhupa vha tshi vho vha minista wa muḓagasi eh, ho vha na pulani ye ya itiwa nga muphuresidennde ye ya vhidzwa upfi ndi energy action plan eh, heiḽa pulani ya yo sedza khori hu khou tea uri hu fhelisiwe mafhungo o shumisa muḓagasi nga u tou sielisana eh, then pulani ya thoma u tshimbidziwa ri tshi khou ḓi thusa na rine vhaṅwe eh, uri eh, eh, hu eh, tshimbidziwe mafhungo nga nḓila yavhuḓi kha, kha, kha vha escom nga hangenoni eh, Zwithu zwo iteaho ndi zwa uri ho vha na u lugisiwa, vha muvhuso vho fha vha Eskom tshelede uri vha vha kone u badela tshikolodo tshine vha vha natsho ngori tshiṅwe tsha tshithu tsha tshe tsha vha tshi khou tshi tshi khou ita uri hu vhe na thaidzo hetshi ndi yo ndi yo uri ndi tsho uri vha Eskom vha vha tshi khou tea uri vha wane tshelede yo lugisa zwiko zwa muḓagasi mara fhedzi nga nṱhani uri vha na tshikolodo tsho bvaho khamusi vha tshi khou vha tshi khou fhaṱa midupi na kusile um na, na uri dzimasipala dzo vha dzi sa khou vha badela vha tshi vho tou ita zwikolodo eh, vha vha tshi ri vha tshi wana tshelede vha tshi isa vha tshi shumisa u badela tshikolodo vha muvhuso vha mbo ḓi vhafha tshelede vha ri hai hezwi zwa tshikolodo ri ḓo vha ri khou ni badelela vheiwe isani phanḓa na no lugisa zwiko zwa muḓagasi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwo thusaho zwa zwino zwiko zwa muḓagasi a zwi khou tou tshinyala u fana na kale eh, na musi ri tshi vho ya dzikhethoni henefha ro vhona hu tshi khou thoma hu khou thoma u vha na vhukhwine kho kho tshinyala zwiko zwa muḓagasi ha dovha ha vha na zwiṅwe zwithu zwine zwa vha kha energy action plan zwine na zwone zwo ḓi thusa uri ri vhe hune ra vha hone zwa zwino na musi dzikhetho dzo no fhirai ha na zwino a hu ya thu vha no shumisa muḓagasi nga u tou sielisana um hopefully ri tshi ya phanḓa zwi ḓo vha zwo fhele hezwo shumisa muḓagasi nga u tou sielisana Mulaedza une vha vha nawo kha vhaswa ṋamusi vha nga amba navho vhaswa vha ri mini? Ende ndi khou takalela nga maanḓesa ngori ha vhaswa vha khou ambiwa navho nga muthu vhane vha ri vha hafho hune vha vha hone vho ḓi thoma vha tshi lisa kholomo u fana na vhaṅwe vhaswa vhane vha khou lisa kholomo ri tshi khou amba zwa zwino. Eh, tshithu tshihulwane ndi tsho ri eh, pfunzo ndi ifa ndi tsho thoma eh, vha tea uri vha i dzhiele nṱha nga maanḓa eh, u thetshelesa Eh, nṋe ndi ndi na ndi na tshiimiswa tshine tsha tou pfhi professor mampieli foundation tshine tsha vha tshi tshi khou thusa eh, vhana vhaṱuku zwikoloni nga maanḓa eh, ndi dzulela u vha vhudza uri eh, a huna tshithu tshine a huna mushonga une wa fhira u thetshelesa vhabebi kana vhathu vhahulwane ende ri tshi amba nga mubebi ri khou amba nga muthu muṅwe na muṅwe ane a vha uri ndi muthu muhulwane hanefho hune wa vha hone E, na vhathu vhane vha vha vha khou vha dededza vhadededzi henefha zwikoloni vha tea uri vha thetshelesiwe nga maanḓa nṋe ndi thetshelesa vhadededzi nga maanḓa na vhabebi eh u tshi vho ya dzi university henengei hu na zwinzhi eh hu na maḓikiṱa nge dzi university eh ra ri tshi ya ra swika ra tshina eh awara nthihi ra humbula uri bugu dzi khou vhidza nge ra gidima ra humela dzibuguni eh, u songo ya wa tshina latsha hangei maḓikitani eh, tshithu tshihulwane muthu u fanela u sedza uri eh, eh, goal ndi mini kana tshipikwa tshawe ndi mini vhutshiloni eh, a huna tshisa tshisa tshisa konḓi eh zwithu zwoṱhe zwi bva khori muthu o ḓiimisela u swika ngafhi eh no itesa nga maanḓa zwithu zwine muthu a zwi funesa eh namusi hezwi vha tshi yo dzhia dzi career ngei zwikoloni Ndi dzula ndi tshi vha vhudza avha vha re kha dzi grade 11 na dzi grade 12 uri muthu kha nange zwithu zwine a pfha uri u a zwi funa nga maanḓa ngori hezwi a tshi vho ya ngei tshikoloni u ḓo pfha a tshi vho tou zwi ḓiphina um ngo zwi ita hezwiḽa zwithu na musi a tshi vho ya mishumoni u ḓo vha a khou tou ḓiphina u fana na nṋe nṋe ndi a ḓiphina nga mushumo wanga vhunzhi ha vhathu vha zwi ḓivha uri um arali hu na zwithu zwine zwa zwa ntakadza u fhira zwithu zwoṱhe shangoni ndi zwithu zwine nda zwi ita ndi mushumoni na hayani ndi khou amba zwa zwino hune nda dzula hone a thi shumisi muḓagasi wa escom um ndi shumisa muḓagasi une ndo tou dzhenisa dzi solar panel nga nṋe muṋe u bva kho designer um nda nda ita zwithu zwoṱhe nda dzhenisa na dzi battery na dzi inverter nga nṋe muṋe um u bika hu shumisiwa gese a hu na muḓagasi wa escom zwithu zwine eh, eh, solar system ine nda shumisa yani ndi kona ino controla nga founu ndo dzula henefho hmm. ndi a kona no i controla nga founu ndi, ndi, ndi seli eh, ndi a kona u tsima muḓagasi wa nnḓu yoṱhe eh, ndi siho ndi siho nḓuni eh, nga nṱhani uri ndi funa zwithu zwine nda shuma ngazwo ndi hezwo zwithu zwine nda nga zwi amba profesa ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tsha u vha ḓuvha na madekwana avhuḓi u livhuwa nṋe khezwo mthetshelesi wa phalaphala fm avho ndi vho profesa samson mampieri vhane hafha kha zwa muḓagasi vha tou vha makhonya vha songo mangala musi vha tshi ḓo vha vhona na huṅwe kha dziṅwe dzi thelevishini kana kha dziṅwe dzi radio vha tshi khou amba ndi ngauri vha tou vha makhonya zwi ḓa kha science na technology ri khou vha livhuwa nga maanḓesa vho swika fhano nḓuni dza khasho vhashiliswa palapala fm na vhone ndi khou vha livhuwa vho vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo u ṱalela havho zwo ita uri mbekanyamushumo heyi i vhe ya tshipentshele musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou ya mafhungoni a ore ya vhuṱahe ha koni tevhela mbekanyamushumo a ri ya dzedzo bva kha miss p na mubveledzi jones mr lavalava kha vhe madekwana vhuḓi a ah.
ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm